आ घरोमे नहि चैनसँ सुतऽ दैए घरमे नहि चैनसँ सुतऽ दैए ताहि लए अयलहुँ हन आइ लारके टालमे केनाहुके हम ई ठण्डा बिताबै छी नहि तऽ आइ जे छै से हम एहि ठण्डीमे लगैए मरि जायब एक रत्ती नहि जे छै से बात बुझै छै मौगी अपने तऽ जे छै से रहैए बहुत मजा बाप जिनगी तऽ देखलकै रहए नहि आ तब शुक्ला डाही जे छै आइ हमरा घरमे यऽ आ हमरा घरसँ बेघर कऽ देलक हन मायके केनाहुके जाड़ हमर खाली केनाहुके कटि जाय नहि तऽ नहि लागैए जे एहि बेरके जाड़ कटत सभ हमरा कहैए हमर भाय भतीजा गे ललमुनिया चलि आ लेकिन केना जायब एतेक गो राजपाट हमर छी छोड़ि कऽ जनमलवा डाहीके भोगै लए रहऽ देब लेकिन ठीके कहै छै हमर भाइयो भतीजा जे चलि आबै लए लेकिन केना जाओ आइ ठंडी के कारण जे धान तैयारी भेलैया जे ओहिठिना पड़ल छै कहिनो कहिनो करि कऽ लऽ जाइ छी उठा कऽ अगना मे हमर दिया दरू नहि सुनै छै कहिमे कथी हूँ हूँ करै छै कुत्ता उत्ता बच्चा नहि दऽ देलकै या बाप रे बाप

बाप रे बाप रे बाप रे ललमुनिया काकी बाप रे कनिया कनी झापि दियो झापि दियो झापि दियो बक ई की करै छियै पुआर में हमर हाथ फेल भए गेल हैं कनिया। ई की करै छियै कनिया अहाँ तऽ बुझै छियै अहाँ तऽ बुझै छियै हमर धोछिया पुतौर नहि हमरा घरमे रहऽ दैया तऽ ऐ, कनी घर में नहीं ले- रहे ले दैया तऽ गाम समाज में लोग नहीं छै एना थोड़ी होइ छै ठंडी में अहाँ लारो के ढेरी में नुकायल घुरे छियै कनिया कनिया जान छै तऽ जान छै हम कोनो लार कोनो भैंसी गाय छी जे खा जा कनि लेकिन हमरा ई जान बात अहाँ बचा दी ठीके कहै छियै मतलब कि एना जे करतै अहाँके संगमे तऽ केना ई दिन दुनिया करतै आइ अहाँके एना करैया काल्हिके दोसरके साउसके करतै ओ साउस पुतोहके करतै अहिनामे दिन गुजर करतै आइ दू दिनके दुन जिन्दगी छै हँसी खेली करतै अहाँके पुतोह केहन यऽ कनिया नहीं बाजू ई बात ई बात जे हाँ बाजबै ई ई कनिया की कनिया जे हालत कनिया- बने न छै कनिया। आज अहाँ के बुढ़वा रहत त एहन हालत हुए ल देत एहन बात जे कहै छियै अहाँके सुनत हमर पुतौ तऽ एक सा गाड़ि दिअ लगै है एक सौ गाड़ देतै किया गाड़ देतै एते पुतो अहाँ के बढ़िया यऽ कनिया ये कनिया कनिया के नहीं हमरा रह दे झाइप दे बाप रे बाप केहन हवा बहै छै ये हवा बहै छै भरि दिन घूर लऽ से नहि उठै छियै घर मे कम से कम रहबै एना मे बेमार तेमार कतौ मोरि होरि देतै तऽ की ग- कथी ए, मतलब की करै अगर छियै मोइरो जाम ने तो यह लार में के हमरा आग लगा दे है है ई की बजै छियै सही बोले छै अहाँ किया मरबै ओकर मरे ओकर माय मरे ओकर पूरा खानदान मरे बाप रे बाप। आँय?

ई लार तार में अहाँ ओहि में घुसल जे रह छियै आ मरि तोड़ जेबै कोकरो पता नहि चलतै सैर तैर जे आब तऽ कनिया। महकतै ने मर जेबै तऽ कौआ कुकुर खा जेतै गिदर माकर आर की हेतै एना सुनू तऽ आँय, ओकर माय बाप के किया ने कहै छियै अहाँके एक अलग दुप्ती पुतौ जे कनिया यऽ कनिया अहाँ सब कनी कहबै हमरा तऽ डरो लगैया देखी तऽ केहन हालत बनैने छै गै माय एते ठंडी में सुटरो नहि पिन्हने छियै कतऽसँ स्वेटर एतै कनिया ये कनिया नहि छै ये

आ अहाँ एना भटकल घुरबै ओकरा तऽ आइ हम छोड़बै नहि आ हिंच के लेबै बीच में बीचे से हटा देबै बुझलियै बाप रे बाप। ई बतबू तऽ ई ठंडी सबके छै कि ओकरे टा ठंडी अथी करै छै हाँ ओकरे टा ठंडी लागै छै रजाई सोफा हमरा में नहि लऽ जाइए। चलू अहाँ चलू पहिले ओकरा हम देखबै छी ओकरी के गोड़ थार जका बना दै छै भना भागले कुलछनिया मोर मोर करे छै एहन जार एहन शीतलहरी लागना छै एहन आ तहू में लोग कते बूढ़ वृद्धा टन टन चल जाय छै आ लेकिन उ मरे नै छै बोला खसुनिया बुढ़िया मरे बा। कते बढ़िया भए गेलियै या कनिया आय कथी तमाशा कर के गांव भर में रखले अहाँ की छियै करे एलियै हमरा कथी करे लाइब गेलियै ई जे बुढ़िया के की समझ के रखलियै बुढ़िया के कुत्ता छियै समझ के रखले कुत्ती छियै लबड़ी बुढ़िया के? छियै